Ee, bono nere nabo akoa ng'o omoiseke oyo iga atagete gotama but am still there. Noo tore nere, she supports me, I support her in terms of food because inki nesibwesani. Ee, so what happened, bono igaikera abanto bonsi baria twagorera amatanga bachire oroche gwata kuna, twakaranga ebituma biria twaiyeka buna ne eturungi,

Naki nigo are kondigia kare chinsemo chiria chia Nairobi. Twariganiri, motebi inde busy, andigia esimi, nini, emiaka yachiire, tari ng'a mbono achake kondigia, oratorigirie not one year, not two years, korwa twagachagete charity, obeire kagotoitera chisimi, naki rende ne ribaga ritatogete. Bono surprisingly, nkanyora origiire mpaka ase ngotoka, I don't know how she got my place. Agaacha mpaka ekanisa ase ngosasiima. So igoro was on Sunday, ki togokoora ekanisa, nkomosiokera omonto okare gonkwanincha, I've never seen her, twana koumerana, ogontebia ng'a nakorigirie ogochaka ebirero, nkomotebia yaya, aria nekanisa tore, nigo ogotegerera, alafu mambi Monday, manye ase gwachete okarara from Nairobi. Niche bakororo erinde eri toikaranse ong'ere ase omogano oo ng'aki ore so that is why twachire mpaka agi iga iga mochie oyo iga noe arwete agacha korarera aiga tagete atotebie amarieta bwoye ng'ai eh alafu korwa abwo amanye gototebia omogano oye ng'aki ore mbuya ore Mbuya inde omwana one. Ng'aki okorokwa? Okorokwa Rael Moramigiro.
Korwa Nairobi mpaka Gusii. Ng'aki yanyarekanete? Narakorigirie emiaka nane emegima, nkonya gokorigia, mpaka nkonya nabwate okwegena ng'a mpaka kaa nkonyore na obokonyi bwane nasore. Eya bono. Am, nkang'ayia. Nkaigere itibo, itibo isecha. Mm.
Isecha ya Kitutu Chache North. Eh, eh, masa, masa, masa, Nyamira.
gose ere omopaka o Kitu, oh, eyere omopaka o Kitutu Chache North na Nyamira. Yeah, yeah. Ari Nkitutu Masaba. Imasaba. Karibu. Eh. Ari Nkitutu Masaba constituency. Twange omogano oo. What is the problem? Omogano one, Mm. onachete enka yane gochia Nyaribari, Mm. lakini rende eh, obogima bogakong'oa. Mm. Korwa erindwo, nasesenetiwe na abana bane. Korwa erindwo, Nakorire emiaka sarasini na na ine, nchagete obogima bwane na abana bane. Ngachora egento ekemo, ekiagera naroche binto biakong'ire, ngachora egento ekemo, ngachora Nyasae, ngachora na abana bane mbatenenere boka, mpaka Nyasae igoro emerango. Nakorire egasi enkong'u, nakorire mchengo mara taima for seven years. Mchengo. Mchengo, Max Bisazi. Akorire Mchengo for seven years, oyo no omwana oria oo. Mba, anona, anona aria korusia chibesa nasomeria, Mchengo, eri oyio ninche, eh.
Amache obogoretie bono gochia eside gose nki eke? Aye namache mbogoretie eside, inche tochia gokoroga ekoroga, naende mbeke amasakara aria,

Egasi teria ntarakora, nonye ne chipara echi naremire, Ruro. ruro Ekero twagarukire naremire, ruro. eh, emetaro eye naremire, nakorire egasi enkong'u na abana abwo bane, mpaka bagacha gosoma chisukuru bagakura. Igo nkwabwate formal employment. No, no, no, nabwate. Inche na ebibarua ebio ekero nare gokora mogondo, eh, na twagenda na abana bane bonsi bane, twakora ebibarua ebio. Twamanya amanya konyora efisi ba- bachuchire esukuru, Mogakera ngasi kiare gokora engaki eyio. eh, bono oyio narure oo. Mm. Narwete bwane, omwana omonene nabwate emiaka nane, oyokabere abwate emiaka ene, oyogatato abwate emiaka ebere, omokogoti abwate Yaani emiaka ene. previously konye, konye otararwa ngasi kiare gokora. Iga Engaki are eyio. gokora egasi are gokora eye. y'emekono y'emekono are gokora. Are moyo gose iga?
Timanyeti. Okay. Emiaka ne emenge, 30 years is a long time. 32, 32 years. 32 years is a long time. Eyi omwana omoke abwate emiti enyene, bono abwate emiaka 32 years. Okay. Yeah, mpaka bono.
Tinchieti gochi ko- ko- Kobwatia. kobwatia, natebete bono eyi tari enka yane yarenge ime. Okay. Tori kwa- tori kobetereria. Bono. Ekero abana basoma bakure esukuru bonsi form four, nabo twamenyete Nyanchugari ase nkomboete nyomba. Bagakura momura ok- momura ok- bonsi bagakura form four, bono na mbachia kogenderia chicollege, but timbakurete form four, na oyonde omonene nere agakora egasi ya computer. Oyo okabere bono asomete ere akware seminary, ere agajoina university. nabo agendererete buya, agendererete buya sana, from there nabwate ngokwana nini yake kati ya university mbwate yes kati ya university. aka- akagenda agajoinia eyunivasiti, kende orokia omwana one na ecard yaye, Students card.
yes, Okay. ebi nabo ngachete, nere oyo omwana one,
Migiro Moffat Shem, yes.
Kisii University.

nabwate omosubati, naende ime ama ense yaye yasarigire iga, tinko omosubati ndanyorire ante okomenya kwamo nere ogenderete gosoma, ere agosomera obwalimu bwa uni- i- bwa esecondary, nkamotebia omwana one aye komwanchaneire, abwate omwana oyomo mosubati oyio abwate omwana oyomo, omomura, bagenderete gosoma. Agenderete gosoma. Omogusii. Eeh, omogusii, Okay, ah. eeh, korwa kwa Eunice. Mwana oye, mwana oye nere oyo, Okay. nere oyo oywo mofati atigete bono, aine amatanga aria bwoye, Mm. mwana oye nere oyo. Nabo nkonya gotarana ebicha yaye, Okay. eeh, komoroche iga ndoche mofati one. Oo, igo, iga abwenerete, iga abwenerete goka ore esukuru 2017. 2018. A- agira- eh, akoru 2017 agira june 2018? Eeh. Okay. Yaya. Oyio Because- nomo- okay. 2018 nari abwate omwaka bwo okane bono.

Ene ya third year, ene ya second year, ene ya first year. Oh, by the way, nochire chionsi. Eh, Okay. ene eriruga omora- omogambi andikerete Mm. ene kesi kende gionsi keratoke obokonyi botoke Mm. gochastora abwo bono bokia abwo primary school are Okay. Eh, Mhm. yeah.

Nkatirimboka ng'ora korwa ao marataima, tochi nonya nare goakana efisi nonya nare korusia bono mochengo, nkatirimboka ng'ora gochia goika Kisii Kisii town, saa sita chiarenge, nkonyora abanafunsi ba eyunivasiti, na erita yarenge Kisii University, tochi ore komanya omwana one. Nkanyora abanafunsi babwate ebicha yaye enene, bagoteba ng'a totaete president yaito, gose totambe etown. Ngachia korigereria iga, nkanyoa kumbe ndochire na omwana one, nkagenda ase amenyete nyanchwa, nkanyoa na abana nabo baichire, bono togakora rende, nka- nkateba tiga ndemereri, nkatware nkatebia Nyasae ng'a nkore obogaka bono, because nko- nkonya korera, tinkomo timbwati ase ngochia komotindeka. Ekwamokomboerete nyanchwa aye okaenda Nairobi go. Eeh ah nere ori go nere ori gokora ekebarua, bwekomboera bweka, inche ne efisi yoka nare goakana, Okay. eeh. Bono inche ngateba, Tinkorera, na tingochia komotindeka, bono goika ng'a obore oboremu ekero enyora ase ngochia komotindeka. Abasani baye bakamororera amaabera, bakamogorera aganto akwo, tokagatindekwa buya sana na omorembe o kristo, nonye mbabare momba noo barenge. nonye ongwae, ongwae ekero oyarenge onya gosoma, achete ase ongwae, akamotebia intwe ntobwati seito, ongwae akamotebia gwacha ofisi yane, gwakora nini igoro ya account sia pu- eh ofisi yaye, onyore ocha omoa aganto ga koakana enyomba. Former governor.
Yes.
Nkorengeri mbache tonywe mbabosie mbarati mba- bari kucha huko maria ari kwana siku. Bono abanto baminto na abaye bare sana, onye abagusi baito na abaye sana, Nyasaye abaseseni. Bono twenty seventeen, Uhuru Muigai Kenyatta agacha. yarenge omotienyi o kianda, agacha riria are kobeka level six. Ekansa riria achete akaha igoro agachaka ekansa centre na mother and child hospital. Yeah.
Riria achete, omomura ogo tochi nere otenenete Kisii University. Ooh.
Agakwana buya. Arenge student leader. Yes, nere orenge elita. Okay. Youth nere orenge elita. Mm. Gekorete omorembe nere orenge elita. Mm. Naende ngochia komochora bare elita. Abagocha goika erongo aye nabo okorora nabo ase arenge ase siasa sana. Timanyeti aro.
Politics.
Timanyeti omwana one aro tinkoma tinkoma. Joyo ne ne bukere tari so mojanga nkori gichi besa. Okay. Bono ekera ekera president yaito yakora gokwana no mwana agakwana. Mbuya abwo abana ba university buna bamotomete e president nere ebakonye kisii university. Okay.
Ekero akora akarequest president yaito Uhuru Muigai Kenyatta akamotebia buna oroche nyebanyete buya iga intwe ntobwati seito mama ominto agosibie chianga twamanya gosoma esukuru ntobwati seito. Omoika o Kenyatta akamotebia ng'a omoche oche state house na mama omino mbakonye ase enka yaye negochia koba. Akang'akera esimi, akarika eCV eye,
asanti, akang'akera esimi nkamotebia mbuya mono, etia Nyasaye akore ogwancha kwaye. Totarachia kogenda oo, bono twenty eighteen naria. Nari Nyasae amoirete, ntwachi kogenda ase ouru. Ebinto ebi bono nkabigacha, ebinto ebi bionsi chibicha chiaye nkachigacha, mpaka nkagura mpaka ekero antebi, nkagura mpaka ebicha ya ouru ng'a tonya komosabera kaa tomonyore. Nabo njibegete ase ebinto ebi ime. Bono, togakora amang'ana ayio agatindekwa, abwo bono ekero, omanyete ekero twamoirete abwo asachete gotindekwa, monto taiyo otomanyete oo. Etwairete omobere gwe okatwairete na- na- Ase abanafunsi bachangete bakaenda bakagora. Igo.
Eeh. Bono ase agwo bono ngachia korwa nonye na ebesa yachangetwe enka egakora eka egasurikerwa amatanga ekaera natigara na kende. Bono ase tware korara na mokamura oyio one moka aye akorokwa Eunice na omwana, naende amotigete na oboroto bwa emitinyi etato, naende nanyorete omwana oyo tore kotesoma Mofat Migiro. Ntobwati nonye ase tokorara, nkabeka omochanga inse, nkapima egento egetanda bono kere five by six omochanga, tokabeka chigunia chibox tokararera. Obogima obwo togachakera iga, nkachia korigereria nkarora bono iga iga, nkobera iga iga ndoche ngokunde. Rigianda nkong'itarire, timbwati besa ndachakire ebiasara, timbwati kende gionsi naki nkoba. Eboss yane eyio nare gokora emarata ima, akandangeria inchuchi konya kong'oneria etuka. Nkagenda nkanya komwoneria etuka eyio, rende ega- ere agachaka retire, ne etuka bono egasira, agasieka. So bono ngachia ngakomboa enyomba, Rongai iga totally, Ninyamaete Rongai.
ngakomboa enyomba. Ngoakana elifu moja na mia tano, nomenyete bono, igo nkorarera ebibuyu omwana one, mbegete akamattress ebibuyu igoro, nabo nkorara. Bono nonya na emetenyi etato tindaakana bono aye kore omotenyi o kianda, mpaka oyo ikomi ikomi bono tindaakana besa echio. Bono ekero omwana oyio an- o nakwa, abana ba- bande mbaro, oyio bono nere konya o- ororire are, nkairana zero. Yaani nkabutoka amagoro, lakini rende Nyasaye tancheti mbutore amagoro, at- mbutore amagoro, ngatebia Nyasaye ng'a chinguru, ekero naende nimbwate abana bande, ekero na abachokoro nimbwate, i- ekere na inche bandore, na inche nimba- nimbaganetie amatunda aya a- abo. Korwa agwo bono, nkanya korigereria abwo korende Nairobi, nkonya goteba kaa nabo ngoika ere omwana oyo one kaka sungura. nabo nkomoikera rituko erimo, eight years, ase nare gokora ekebarua, omong'ina onde ore Rongai aye nere ogocha kontebia, riria amang'ana araire arenge riria omogomo orenge, ngakora gokwana etibi, ngatebia omong'ina oyio ng'aki, ngaki ng'a enamba ya omwana oyo. Nabo nkonya komoboria igoro ya siasa ng'aki egenderete, tinyeti komotebia inki ngokorigeria, igoro ya siasa ng'aki egenderete nabo agontebia. So akang'ina namba riria ngagoakera ogateba tore ofisi yago tore raisi gocha Nairobi, nkagotebia inche bono nimbwate ribaga nabo ngwache mpaka Kisii. Igo bono ogocha kwane aa, naragosabeire sana mpaka nachire okonyora obokonyi bwane igo bore asore, nabo mbwate imani esaine mpaka bono iga. Bono inche obokonyi bwane. Nyasae aria gwancha baria babwate ogwancha okuya, ekiagera tindi kong'ainereria, barutwe basoyie emefuko yabo keri ekero batoke, inyore ase ang'a na iga, nimbeke omotugi oka nyomba, lakini amagoro asoke isiko, lakini ngoteba ng'a abwo mbwane, ntwanya koberana na abana bane amo, kera oyomo aare aa ase eng'encho ntobwati ase tokoumerana, naki ekogera nache korara bono emechie timbwati ase ngochia korara, inyore ase. Ase nkorara na inche nasimeka ritoke naira ekanisa, nateba omonene mbuya mono naye kwang'eire. Mwana one naki ekogera rero inde iga, tindi korera bono mariga, ekiagera noo more, eeh bono.
Mosubati oyooo. Mogasem. Mogasem. Okay.

Normally eyamenyete ase mama omwabo okomorendera omwana, na mama omwabo nere akomboete enyomba, ateba ribaga nkonya gokomboa ebi bionsi buna chibesa chiakong'ire, na mama omwana omuya mono onyanchete tari amacheso, na to na toende toba tokorora iga tong'orore iga, ebi bono bionsi nabo namotebetie, nkamotebia yake mpaka chibicha chia abana, lakini okorora intwe chitukomerana ase eng'encho. twa- twarenge ebisi eya bono. Kwamotebetie ng'a ngocha kwarenge ase emedia. Mono sana. Okay.
Nache twagacha gokorigia ofisi yao, Eh, bono. bakamotebia yaya tori gotoka raisi. Oo. Yeah, gochiria several times. Mm. Kai. Igo, igo tinteti. Naki bono ekiini eke gekororeka na familia ase ende iga bono. Okemanyete sana.
Same mofati migiro gaki. Oritenete youth.

Eki niki Same ndoche mofati ninki. migiro. Eki niki ndoche ninki roche. Morora. Ase Ah. youth.
Eh, eki niki ninki roche aye arenge omwanasiasa omokong'u sana. Nabori mumba oria ofanisi.
Eh, eh, kero kini ekaye ninki roche. Ogocheri mumba ofanisi. Ninki roche. Nare goteba ing'unda ngeri chikoria omwogo konde Nairobi. Eki niki ninki roche eke. Tari nomogeni aro roche.

Wah! Igo yaani iga arwarete iga na gosira igo tu. Igo buna akoorete korwa ase omo- omonene iga gu motakoreti matuko, buna bakwanete na om- na epresident, ta- tarwareti. Sickness, Moffat has been of good health until 11th of March 2018.

Ee, omwana karigereirie are, oyogotang'ana omanyete okorigereria are nabo agokonya efam- efamiri yonsi, Mm. yea, bono One one nere omwana bweka konya gwasomire up to university level. yes university abande form four bakorete, Oh. ee, ntabwate besa, oyo ninche, Okay. noyo nere mokaye bono. Alright. Mm.
Igo totebe, na oyio nere ogote mm oyio nere Eunice, ogote na goteba ng'a nonya omofati okure, nabo ngote na egesaku kiaye, nabo abwate omosimamo ore iga. Kai, mosubati one omokong'u, Eh? tachieti goteba ng'a inche bono tiga Takogenda. na omokong'u sana. Mm, mbanchaine.
Ekwerende mm. Eye nere efa bono oyio, Okay. aa nere efamiri yane bono, mofati nere otaiyo, oyio nere omomura omonene egiasara egetaa, nere omomura omonene. Okay. Oyo nefata omotindi gete fata Mandere, oyo ninche, oyo nere Eunice Mukai, Yes, oyo yes, nere yes. omwana oye, Okay. oyo nomomura ore korwa Mofate nyuma bono, Aha. oyo nere enyaroki enyaroki eri nabote eyabwate emitinyi ene, Mm. oyo omokuyi bono nere efamiri mbuya. Igo totebe ng'a ase efamiri eye yonsi pi, omonto konya oikire goika university Mofate. Nere bweka.
Abande mbakorete form four, na oyio aka- aka- aka- agakora ecollege ya computer, bo- bonsi mbakorete form four, eya bono.
Pole. Nare korema emegondo, nera- neye omofati, Okay. okwane- o- okwanete amatanga amamo ominto. Mm. Oyo neposi eyane yachete kondora amasisi amofate naende.
Wa anyway pole inse nabere. Mbuya mono mwana one.
Inse nabere lakini bono. Riroba ndire gwateba ogosoma. Riroba ndire aria omochief. Neria neria oyonde eria Uhuru. Riroba ndire aria omochief nare narora rire aa misi bono naribeka eri.

Okay, ege neriroba riogo confirm ng'a omwana oo nasirete. Eeh bono. Okay. Mm.
Nero Mother and orindegete. death, da, da, da. Any assistance I could- Mwana gotema um, mwana gotema in any way No. ko yaani Mm. eh, mwana gotema torochi o- o- nomwanasiasa orenge Mm. you see mwana gotema out koreach to The former governor James Ongwae, kiagera mbamanyaine na momura oo, nonya orure obogambi, lakini korwa engaki eyio 2018, eh, kwana gotema korigia audience na Governor James Ongwae, former governor, omotebi ng'a yaya gaki omogavana, gaki omwana oria mware koba nere gaki orenge Kisii University na oyo one, nachete agasira, gaki omogaaka, timbwati ase nkorara. Have you ever tried in any way komoikera? Yaya, ngoteema nde sana, omonto ogochia gogoikia oo tari rahisi, goika gochia kobanyora tari rahisi. Nonya naye atorochie na emiaka yane gochia konyora nkristo nagosabeire mpaka nagoikereri. Omanyete bono nkwaye, goika obwate, tware omonto okobwata okoboko mpaka oo, gose aye igo tokonyara komonyora. Maybe nkwaye could be listening, ekero are omogusii. Naende nabo oranyore ebicha eria aise koyerora, ekiagera nkoyebeka tore buya erorekane kabisa. Nabo are komoroka my son. Ee, ebicha eyio ngwo aise koyerora, nabo akoyemanya. Tiga to assume ng'a kwamonyorire. Mbuya mono.
Gava no nkwaye, to assume. Nere to assume nere ogotegererete bono moikaranse nere, inki kware gocha komotebia.
Nare gochia komotebia, inche kware gwancha o- onyorere gento gasini niga, ikaranse na abasani bao, banyorere ase asini niga, nyagachere enyomba ye ribati inche emenye ndoke mwane tore na abana bane bonsi, oyio noro omogoko one.
As much as amashabiki nko contribute are, aye na omonto abanto bamanyete, naende abasani ba omwana oyo nabo bakogwachete buna ogokwana, ekiagera nonye na omorogi oye ntomorigie. nabaanto mbamomanyete. Abasani nabange bamigiro bara aa, abande bono barikirwe emeremo bare abanto abanene, gose abande ba participatetie ase amatanga aye, ekiagera korwa twenty eighteen ekero abwenerete okore esukuru goika bono, nabo okonyora abana arenge nabarabwo ekerasi banyorire emeremo bamomanyete. Ekero tokobarikwesti ng'a bakurutere siringi ibere, onyore besa ogokorana nonye nebiasara. Onyore besogore nonye negekoroto, ekiagera abasani bamigiro ntagete mbakwanere buna kaka. Obuya morakore ase obwanchani bwa omwana oyo migiro, the best thing you can do, buna amashabiki naende buna abasani ba omomura oyo, nimanyete abanto mbare araete isiko abange bamomanyete, either abakonyete ase enchera eyemo gochia eyende ekero kwarenge omwanafunzi. The only good thing you can show, ase ebibiria, ekero ekero David aire obogambi, David nagende ochia koboria ing'a monyore monto onde ense eye buna nkogamba, otigarete ase efamiri ya Jonathan? Abanto bakamotebia yaya. Mwana oye nakare oyomo ogatigarete, rakini iga are ekerema, iga are ekerema, takonyara gokora kende. Bakamotebia ase amaya nkorerete, ekero abanto batagete kong'ita, ekero Yeso are kondigia nkore, akandinda. Ase obuya boria nkorerete ekero narenge omoke natagete omokonye. Omwana oyio otigarete nabe omochokoro nabe egechembene, onye kare ekerema, mondetere baka aiga. Omwana oria agachia akarigia orosana ase arenge, akaretwa baka ase omochie o David. Inki atagete? Okoirania okoboko ase amaya akorete ndoki eke? Aria akoreretwe. Bono nabo eratoke ng'a momura oyomegigiro nakorete amaye, ekero arenge moyo. Nakorerete onde amaya, either mwanasiasa onde nachiete agako mobilize ria abaake chikura, either gose gavana Ongwae riria okorigia chikura twenty seventeen for the second term, either nkwamotumegete ase enchera eyemo gochia eyende, okobekera abanto babere batato amo ng'a yaya aa, abana aba aria bambekere amo bang'e chikura. Amaya torairanie ase omong'ina oyo, nase engencho ya omonto okorokwa ng'a Moffat. Oyora mong'ina oyo nere atwere matensa atebe ng'a ase ogokwa kw'omwana one basani baye mbankonyete bakandusia ororo. Noanche torigie omogavana Ongwae tomotomere amang'ana aya ao direct gochia asare. Inche timbwati bokong'u, nini obokonyi bwane nase asemore, keria mogonto ime naki ngokorera. Okay.
Igo okogania kwao okonene pi, nkoria ng'aki onyore ase okobeka enyomba neba eya amaraba, onyore ekeginga ase okoroka mwago, yaani ase okoroka yaani oragende orare, osoke mambia, Oo, orutere nonya ne chingoko iga chibando ase okuruka mwao. Ee bono. Oko nakwo okogania kwao okonene gwoka. Nakwo okwo gwoka. Bas, mashabiki aito, ase omoyo bw'ogwancha, nabo oratware siringi ibere, siringi isato, torusha rusha iga, rinde ritokonye omong'ina oyo, naende rende buna twa promisiri, I know, Gavana James Ongwae ngogwochia are chistori chiaito. naende nkorachirigereria are sana, nonye bono tari mogavana, iga are former governor, lakini nabwate capacity yogoikera nonye former president Uhuru Kenyatta, ekiagera nere nabo eratokie ng'a nakamanyete omomura oyo, ekiagera twenty seventeen gocha goikera mpaka epresident ekomoa ribaga, that means nomonto omanyekanete ase siasa. Abanasiasa abange gwakwanire igoro ya Patrick, Patrick iga arenge engaki eyio, iga arenge county secretary ya Ongwae, I hope nere ogokwanera. Patrick Lumumba Yeah. oyo omorabu iga omonyerere Ore ufanisi. ore ufanisi ufanisi engaki eye I remember Patrick Lumumba iga arenge county secretary ase omoyo bwa ogwancha motiga omong'ina oyo achandeke ekiagera okogania kwaye gwoka na kwoko kwarenge oyo nere omwana asometie akarora ng'a namotambokirie Lakini buna birecha are na Saitani, obogima bw'omwana oyio bokabutoka. Ntorigie banto bande babere batato in between the story, erinde erio tomanye koyekora tokoretera omogano oyo ase enchera y'oboikeranu. Aa mwanche omorigereria, buna twachika gogotebia, twatema komorigia the wife to the late, lakini twanyora ng'a ntokonyara komoikera physically, Ase engencho iga are emeremo outside Kisii, ase nare bagende emeremo outside Kisii town, bono okomonyora yabeire challenge enene physically, lakini twaikire komonyora ase esimi, nonya na esimi nero still it can serve, erinde eria atoe omogano ng'aki amanyete the mother in law, omanyete nabo mother in law aratong'aine, bono Eunice nere ogotebia obomaene ng'aki mother in law na obomaene agokwana, then from there tomanye komanya ng'a ng'aki togokora. Aye Eunice mbuya ore?
Mbuya mono. Eh, naye the wife to the late eh, momura oyo okorokwa Migiro.
Yes. Uh, briefly uh, you introduce yourself naende aje naye oraike komanya history omogaka ekiagera bono naye mwarenge nere aiga bosongo maybe otoa brief history ng'aki yarenge mpaka agasira eh, amaswali ande nina gokobori gokogaidi gochi motung'a ng'aki tokogenda
Okay. Eh, Mbuya mono, mm, ase okong'a ribaga eri, Mm. eh, konyara gokwana through the air nare konyara goika ao physically, egasi nagenda outside Kisii, Mm. mm, twaberete tokomenya na omomura oyo, Mm. we had, actually he was my boyfriend, Mm.

Tokagenda nere, agatebia, Father, inche nsibore, ntaete bono, tinkonyara namang'ana aya, ntaete kwe worldly things eh. Father nere akagoka are, akamotebia, this a good thing, bono tiga togo u bless. They blessed us. Eh, the man really struggled eh, nere ore gwesomi. Eh, the mum nere nare gokora ebibarua bike bike,

Eeh alikuwa hapo mandugu Oh. lakini she was really that time tinamumaete but rende eri b- girlfriend boyfriend nabo okoigwa ng'a mama nare asegete mama nare asegete Mm, yes. bono aye nabo nkomomanya ere atameti ng'a oyo nere girlfriend ya omomura one Okay.
so, yeah from my other side my background is uh, humble too Mm. so we used, we used to strain

Bono the man buna akorete ere tokamanya rende nache atokonye. Mm. So it happened agakonyora twanyorire omwana, I think I was in first year, second semester. Mm. Nkabanda bono tukanyuomana igo. Mm. Nkanyora my first son. Mm. Bono that was around 2016. Mm.

But I thank God ongwaye na natokonyete sana Mm. natenenete na intwe that time period eye y'amatanga Mm. emechango yakoretwe baba Raila Odinga naruete chi 200,000 Mm.
Hello.
ata chilingi nonya erongo oria yaruete abamura baria barenge aria nabo bare koegwa Mm. Sisi we did we were not even given even a single cent. Mm. We were left enyomba etigire amagachi. Mm. Baye chibesa bare gochangirwa bagoteba ng'a nkwagacha bare. Bagenda maatari basoma barabwo boka bakwagacha. Mm. Bagacha baika gati naende baimincha batiga. Bono enyomba nonya na enyomba yane yoka enyanete koriri. Mm. Na amatafari yoka ate ne ndiri amatafari yoka. Abwo ase mwagorete akaginga. Ase ee. Mm.

Egento getigarete nesukari nyomba eria abanto bare koreta twaumererana, na ebituma biria bare koreta omotoro omotororo twaumererana. Bono egaikera abanto bonsi be twagorera amatanga bachire oroche gwatakuna, twakaranga ebituma biria twayeka buna neturungi, gwatakuna twaumorera omwana gochia monwe buna riige rienyoni rikoumora. Bono omong'ina agantebia, Iga iga ngochiandeka, tore apo sikwa nimepata kazi.

Abang'ina baa timaeti gose nense yonsi, lakini nonya inche my madaka nkomorora ande, abang'ina ba Gusii mbari gotaka bamenya bwomwana, yaani oborimo boria bono abasani bagorete aria bono let's assume aria mbwomwana. Nochia otware enyomba eye permanent, nochia otware enyomba ekororekana buna igoro, abang'ina ba Gusii Tari rahisi bakoenda bamanya bwa omwana, unless ekero aereirwe pi bono, yaani atabwati namonende, naria oramorangeria omomenyi. Lakini ekero abwate chinguru iga, akorora ng'a are konyora aga compound kaye ase akorutera chingoko chiaye obobando iga, ase agosoka iga bwagere agasuguma gose akanegu, yea nonya tiyo ndio maisha mzuri, kobua koenda bomenya bwa omwana. Bono rende, akia abagusii. I think we let us unite let us unite na tonyore aganto gake iga aa kare mogasini niga ke elfu mia mbili hamsini gose elfu mia tatu iga to support this mum erinde erio gaki nere anyore asa akobeka omotwe. Timanyeti goikera iga gose natware ng'a nare akwane from there tomanye gokora omogano mmh.
Inche nigo nigo nkoranire ng'a mbuya mono ase abanto baminto abagusii. banchire gonkonya ase rituko ria rero, na inche nyore enka yane, ase ngosimeka nonye na esuguma, na inche naria obokima bo- bore morero, nimbeke omotwe nyomba amagoro asoke isiko. Igo Nyasaye tiga anyare kobasesenia naende abae chinguru, amen. Mwanche omorigereria omong'ina otabwati simi, iga abwate enamba yesimi yoka, but rende we want to make sure, buna abwo tore iga togokora estory, we will go to town,

Enamba twabeka neyaye but I will make sure ng'a each and every shilling yabere accounted for. Naende gochakera today ntagete mote ng'a chibesa chigocha ase esimi toratumeka nonya neshiringi kogora kende mpaka amatuko arabere abere atato igaa nege ewiki eyemo. Torarora how much chigo accumulate because omanyete mpesa statement nero nabo egotoorokia ng'a echi nchiasogete so the the the money you receive from here going forward orachitiga erinde erio tomanye gochia account nari togotebia omochapigi ng'a chibesa mwachangete ching'ana iga twakoreire ABCD nari accountability ekoba engiya igo feel free mobasa go feel insecure mbari bagoteba ng'a aka yaya. Enamba yao kang'o nero kwabeka? No, no, no, no, nonye nere enamba yao buna toyebegete, bado chibesa chiaino nchiresekigwa and we will make sure accountability. Nonye na abasani bande iga asachete korara, we will make sure accountability yatokire, erinde riria omong'ina oyo anyore ase akobekwa omotwe. Mwancha omoregereria are Recho tabwate esimi, actually twachia komoboria gose nabwate esimi aranyare komonitor transactions, gose naende moranyare komoikera easily.

Onye gotagete komoakera for more details nabo okomoakera, if you want to support her in any way nabo okomoakera, eh, what we need buna atebe ere anataka ase akoroka mwaye ya yaani a- agaploti tu iga agache mahali anaita tu nyumbani.

Buna gwategereire, and we will highly appreciate. We will be monitoring the transactions. Let me assure you ng'a bese teiyo nonye ne eshiringi egochi gosira from this line because M-pesa statements nchire ororo naende twamokwaneire twamotebirie any shilling egochaka gosoa gochakera bono tarayekuna torarora ng'aki togochanga for the next one week tore ne chibesa erenge twaikire gose nchisane Anyore agaplot nonye na aka elfu mia mbili hamsini, Nyasae aise gokora egekone. Ebinto ebio manyete tokobikora by faith, ekiagera intwe ntomanyeti abanto togokwanera we only do it by faith and I hope in your own capacity God will touch you in any way obe blessing to this mother erinde ere nere anagotosabera amaya nere amenye buya Nyasae anakomokonya Arendere abana baria batigarete, nabachokora aba baye, Nyasaye amoe emiaka emenge nonye one twenty, anagosukerie obogima. Korwa iga ase estudio, eya piri toche nere from where we were recording, because bono tobwati komboria nobwate esimi oteba sina, bono rende eya piri tomorete etown, tomogorere esimi abe reachable, baas, korwa abwo tomanye gopanga ebinto binde. Marita nengokora just kaka sungura, Nyasaye oyo.